יעדע וואך אין זוהר הקדוש, נאר ווי איז דא א מאן און ווייב, נאר דארט ריעט דעם אייבערשטן, נאר דארט איז דא השראת השכינה, נאר דארט איז דער אייבערשטער, און א מענטש גייט ארויס אויפן וועג דארף ער שוין לערנען תורה, ווייל יעצט האט ער נישט די ווייב מיט זיך, און אינדערהיים האט ער די ווייב, נאכאמאל מיט די ווייב, און נאכאמאל די ווייב, זיין שלום בית, הערטס א סוד פון מהרש, מען קען אלעס פועל'ן ביי די ווייב. אויב מען רעדט שיין און מען האט סבלנות. וואס הייסט? קיינמאל דאס נישט טון פאר מיר, קיינמאל דאס נישט טון. שיין רעדן און ווייטער ליב האבן און האבן געדולד, קען מען פועל'ן. דאס איז נישט נאר ביי א ווייב, דאס איז מיט קינדער, דאס איז מיט א מלמד אין חדר, און דאס איז מיט א מגיד שיעור מיט בחורים, און דאס איז מיט א ראש ישיבה מיט בחורים, דאס איז פאר יעדן איינעם. אויב מען וויל פועל'ן ביי קינדער, מען וויל פועל'ן ביי א שכן, ביסט א טובה, דיין סוכה, דיין פארטש, דיין שלאק, א נאגל, א קלייניקייט, ניין, ער לאזט נישט, מען קען אלעס פועל'ן ביי מענטשן, מען רעדט שיין, מיינע רייך, מען רעדט שיין. פון א מענטש איז אזא זאך זאגט עס א ביין ס'איז נישט דא וואס צו טון נישט דא אזא זאך אז מ'האט נישט קיין געדולד מ'האט נישט קיין סבלנות איז עס נישט שייך מיט סבלנות מיט געדולד איז מיט תלמידים מיט קינדער איז א וויכטיגע זאך מיט צו אלע אינגעלייט וואס זענען מלמדים סיי ביי אונז אין די מוסדות סיי אין אנדערע מוסדות טיטשערס און יעדע מענטש ביי זיך אין שטוב מיט די קינדער. מוסר קענסטו נאר געבן אויב דו האסט יענעם ליב. אויב דו האסט נישט יענעם ליב, דאס ווייסט קיינער נישט. הלב יודע אם לעקל אם לעקלקל האט יעצט געהאט ירושלמי. דאס איז אז דו האסט ליב יענעם קענסטו אים שיין זאגן אז מ'וואלט געדארפט אזוי טון, מ'דארף אזוי גיין, מ'דארף אזוי מאכן. און אויך מיט סבלנות, אבער אויב ס'איז נישט דא קיין ליבשאפט, קענסט זאגן ווער ס'עט אריינגיין אין איין אויער ס'עט ארויסגיין פון די אנדערע אויער, כ'מעג איר זאגן? דו קענסט איר זאגן אויב דו האסט איר ליב, אויב דו האסט איר נישט ליב ס'איז א שאד צו זאגן און אפשר נאך א בחינה ס'וועט נאך ערגער מאכן די זאגן, די אלע מענטשן וואס האבן אזא בעק פייער מ'האט זיי אזוי סאך מאל געזאגט א זאך ווייל. ס'איז נישט געווען דארט עפעס ליבשאפט, ס'איז נישט געווען פארשטאנד. אויב דו פארשטייסט אים, העט ער עס אננעמען. נישט היינט. דא מעשות פון צענדליגע צענדליגע ברסלב'ע חסידים דא תלמידי היכל הקודש האבן גע'פועל'ט אין שטוב אזאנע שיינע זאכן. געזאגט, מ'האט געשמועסט, מ'האט ווייטער ליב געהאט און מ'האט געהאט געדולד.